Trezol un enez. Un danevell get Mazev Kozio. Ker oa en amzer en dizh, deus tout un aviel bouiain ar wall. Kreiz ur gouiañv eo. Ne ouiet chom da chom en dever, met graet e oa labour gant Josej, ha graet mat. Chuer web amañ, hag he faote d'an monitor ger da gaout un tamm repoz. Ret eo dont treuzañ ur lodenn hag un enez, àr droed, a-raok gallout dichuañ da vat. Amzer dezhañ dont alain un aerfresk en ur cheñchal int traoù en doe bivet e-pad e vuhez. Int dud en doe anavet. Peurweiañ-vank en doe kavet un trezol àr un enez. Un trezol brav ha prizius, hanter-duet en douar. Un dra a geve pet ankouaet, a geve pet kollet, ma ne vez cheppet hag ur paotr josat jaouer lakaat ar wil en-dro. a oan un droipad da lakaat holl an dud da sellet doc'htoñ da welet pegen ker e oe ha da chomer pevennoñ dam kavet ur gartell gantoñ lakaat an trezol àrne a oait da gaout ur vor ha chetet digouezet ur gorijez arient na bravoù trezol aotru doe lâret ur gorijez me ya da sekour ganeoc'h da gas ho kartell ma doc'h koutañ Ha koutant wech-eus-holl da vo kavet un tamm skoell. Aesoc'h ha bourrusoc'h eo padal-se. Met dro-gwer Goridjez e gwirionez. Hag e-lec'h sekour gantoñ èl m'he doa lâret e oa waifounnab da druañ d'un tresoll en-dro, en un toull lec'h ma ne vez teu pet julek din ebet, ha lezet ur paotr Josaj en e-unan èl ur peurt trec'h. Tapet brav eo pet, ha trist oa dezhi te vout goude an taol-se. Digalonekaet oe bet, kollet un doe un tamm mat anezhañ, ha diaes oe dezhi dizeueiñ da vout. Me oaid oe a-raok memestra, ha dre forzh furchal pad pell, gesekour un nebeud tud a venanti vat, e oe dait a-benn a gavout un trezol en-dro, ha da lakaat tud da brofitañ anezhañ. ha ne ouetfe pet julad ur gorriджez a out-hi dre ma oe peuet kaset gant tud hag un enez da vont kuit ken fall oe-hi chomet oa en traoù zo hennezh pred alies e cheuje ine èl he ziv arriv e-tal ur chapel-gour oe jozach hanter zistrujet oe ne ouetfe mui tuenn ebet àrni ha duit oe kresket a-bara out-hi ma oe peuet dilezet gant dud Donet 'ras cheuz d'ur paotr a bouziav ur baroneg skrivet gant Yann-Bêr Kalleur. O douchter un ovrenn a aoun ur chapel, ur chapeled didrouz e-maez-ao brec'h izel. Ha kreudain re klevet moeiav flour tud e Kanagni yer hor vro, èl en amzer-jent. Oa ioa an dud seut ur beud-rall ba'r-mañ, met biv e chome o moeiav en e benn, hag en e veg. Ne oe chokolad ouz re zoll. Treuzkaset oe padoù roñsav gantañ d'un nebeutud a vank. Biv an trezoll-se oar neuze ? Ha biv e chomo e-pad ma vo tu dezho ober gantañ ? Hag un dra-se gase pleujadur da Jozef. E-tostaat ur gêr oeb amañ. E-pad holl e vuhez doe bet bet amañ. Chañjet out eun traoù a-oudi vugaleaj. Savet oe pet ur bern tier nevez, lec'h ma ne oe nemet park a-werouk. Met n'anderson ne welet chomin na park na tier. Dirak he zaoulagad ne oe chomet ur chaoser vras, splann ha tiwel àr-un-dro, hag ur gwrez er penn, int diabell. Mont a-dra-z ur paotr ganen-se, en ur chojal er labour vat oe peogregaton, en ur chojal en traoù a chome d'ober. Yoñ atav, doe grailh he lod, hag he yas gant he hent da gavout he repoz.